Stajna nibqaw mifrudin, imxenqin għall-imħabba li xkien qalb sabet lill-oħra bdiet titrabba. Setgħu s-snin igerbu fuqna u bħal għanja bla mismugħa, il-ħajja tnin. Imma ltqajna, imma tħabbejna, minn għajnejna qrajna l-fehma ta' xulxin. Ferħanin, xrar nar m'oħra żewwiġna u bil-ġamra li kebbisna ssaħħaħna, donnu b'sartna kemm riħ kiesaħ se jreżżaqna għall-li ġej. Imma għal xejn qamu l-wiefen bi ħruxija wisq qawwija għax il-ġamra ma tintefa' b'ebda kesħa, b'ebda resħa. Għalkemm ġensek ġens barrani, barranija l-kelma tiegħek. Għalkemm lewni l-ema jixbah il-lewn sbejjaħ tal-wiċċ tiegħek, sħiħ tħabbejna, u fir-rabta ta' mħabbitna dlonk insejna x'kien jifridna. Fakkritunna n-nies, in-nies ħajjina. B'ebda ħniena ħsed fuqna għax riditna mifrudin minn xulxin. Minn xulxin min ser jibegħdna la ninħabbu? Hekk kif qiegħda ġewwa jdejja fuq ħaddejja dawk ħaddejk lejk inħares u nitgħaxxaq, naħlef sewwa li ma tbegħdna ebda dnewwa, ma jberridna l-akbar għen, ma jifridna ebda sehem. Kemm ninħabbu! Kemm ninħabbu! Hekk imbegħda minn xulxin stajna nibqgħu mifrudin, imma kellna żgur niltaqgħu għal xulxin sa mill-ewwel maħturin. Ma setax il-mewġ ibegħedna. Kif se tredna l-ħruxija ta' madwarna, kif se tifridna minn xulxin? Għażilt dik l-ewwel poeżija f'fostha għal raġunijiet personali ħafna, imma forsi hija ċara. Nixtieq nirringrazzja kull min qiegħed hawn għal dan l-avveniment sabiħ għal Użar b'Rifqa.

Għandek tipetta ma' biċċiet? Lil ommi. Benninni ħa norqod, benninni bil-ħlewwa, kull diqa nessini, nessini kull dnewwa. Benninni bil-lajma ta' leħnek jirtodd, benninni, benninni, hekk hekka, bil-mod. Aħbili li hemm barra qed jokrob ir-riħ, bħal ruħ qiegħda tfittex għal xejn il-mistrieħ. Benninni, benninni, nessini kull dieqa, benninni bħal meta kont ċkejken fin-nieqa. U l-għanja tennili, il-għanja ta' dari, tat-tfajjel imqareb, mitluf ġewwa x-xagħri. Is-sdom wisq talbet li twajjeb bambin u dan it-triq sablu għaliex hu ħanin. Jien ġrali bħat-tfajjel, tbegħet wisq mid-dar u kollox sibt hieni sakemm il-lejl sar. U nfirxet ir-resħa u d-dlam fuq ix-xagħri, u s-sfajt għajm mejjet, imriex minn dwari. Fejn taf, għażiż ommi, kemm ra l-iben tiegħek, minn xħin telaq daru u nfired minn miegħek. Benninni, benninni, fissidni bħal dari. Hekk, hekk, iva daħħal subgħajk ġewwa xagħri, u għannili bil-ħlewwa, il-għanja tas-sewwa.

Flok kantata mill-omm biex jolqot l-iben, kantata mill-iben, adult, imma fih għad hemm it-tfulija, lill-omm bħala bżonn. Jiġifieri jinbidlu r-rwoli u tinbidel ukoll il-funzjoni minn funzjoni ta' traqqid għal talba, appell tal-adult biex jitreġġa' lura t-tfulija li titraqad.
Taħseb illi hija liema hemm kif tgħid, skużani tal-Ingliż ovvjament, it-transfer tal minn tat-tifel għall-adult jew baqa' tifel?
Jien naħseb hemm ftit mit-tnejn f'xulxin. U f'xulxin. Jiġifieri it-tifel jixtieq li jikber. Meta konna tfal kollha ngħidu ara kbar jagħmlu li jridu u nixtiequ. U l-kbir iktar ma jikber, iktar għandu storja waħda x'jgħid, il-passat. Ix-xjuħ iħarsu lura u ż-żgħażagħ iħarsu 'l quddiem. X'imkien daż-żewġ ħarsiet, retrospettiva u prospettiva, jridu jiltaqgħu. Imma finalment huwa l-istess bniedem hu. Grazzi.
Għandek xi għandek poeżija oħra?
Mill-ġdid poeta. Il-ferħa ta' bla tarf li jien poeta darba ħassejt u bkejt bil-qalb mimlija x'ħin l-ogħna ħolm tal-ħajja għannejt. Għannejt l-imħabba u r-regħxa tagħha, is-serħ, il-ferħ ta' min jitgħannaq magħha. Għannejt il-wesgħa fejn ix-xemx raħlija s-satar tbus u tħaddan bl-akbar dija. Għannejt il-wied sewdieni, fejn bogħod mill-ħlejjaq, bogħod mid-dwejjaq, xtaqt ngħix waħdieni. Għannejt fuq kollox l-għanja tal-mewġa kiebja fis-sariet sajfija, il-leħħa bajdanija tal-jili msaħħra mill-bewsiet qamrija. Għannejt bil-qalb żagħżugħa, għannejt mimli bil-ħrara, stmerlejt il-frugħa tat-triq dellija, il-kruha tad-djar kennija. U bħal għasfur imġennen għas-sbuħija għal għonq it-triq, bla niket u bla diq, erħejt għal għenija. Għal żmien nixifli l-għana ġewwa qalbi, il-ħalf qeridli talbi, u f'telfa ta' dlam kbir, id-dawl l-għerajt, u s-sfajt tal-waħx il-sir. Ma llum erġajt għal għonq it-triq tal-għana. Reġa' madwari dawl il-poeżija inissel dija u smajt is-sejħa sbejħa ta' min ġo qalbu jaf li hu poeta.
Ħa naqra poeżija li Rużar Briffa kien ippubblika l-ewwel darba f'gazzetta lokali li kienet gazzetta satirika li jisimha l-Ħmar. U meta studenta tiegħi Xana Spiteri kienet qed tagħmel it-teżi tagħha ltaqgħet ma' dil-poeżija u dil-poeżija vera stunat f'dak l-ambjent ta' poeżiji umoristiċi, sarkastiċi, politiċi kontra n-nisa insomma tipiċi ta' dak iż-żmien. U kienet marret issaqsi lil Oliver Friggieri u Oliver qalha dik ta' Rużar Briffa. Imma b'titlu differenti, kien jisimha Ħsieb fil-Baħar. Int ma kinitx taf qabel ma qal. Jien ma kontx naf lanqas fil-fatt. La jien u lanqas hi. Imma spikkat mill-ewwel dil-poeżija u għedna di mhux postha u di bdietha xi ħadd. li l-poeżija speċi għejxa mhux jiktibha bħala parti mill-attwalità li tgħaddi speċi. U meta ppubblika ppubblika bit-titlu Xewqat u qiegħda fil-ġabra li kien li kien għamel Oliver fil-fatt. Kien għadu żgħir ħafna meta kitibha din. O, li kont sbejjaħ daqskemm sbejħa l-warda li tgħarwen qalbha ħalli tbus ix-xemx! Kont niftaħ qalbi ħalli tgħanni l-għanja li bħalha sbejħa fost il-għana m'hemmx! Li kont imdawwal bħal mimdawla l-kewba u taf il-leħħa x'ħin il-lejl isir! Kont nogħla, nogħla 'l fuq mill-art mudlama, u nżewweġ qalbi ma' xi qalb tan-nar. Imma ġaladarba qalbi hi qalb ta' flija u bniedem jien li niksaħ bl-iċken riħ. Jien ħtieġt nibqa' li jien, poeta imġennen għad-dawl tal-ħajja, noħlom is-sabiħ.
Hemm xi kumment fuq li qara Adrian? Jew forsi xi anki esperjenzi personali? Għax jien naf li Adrian narah personali, għalija narah personali ħafna kull żmien. Naħseb li għal ħafna minnkom huwa. Ara forsi anki jkun hemm element Jasmine.
Nista' naqra? U nixtieq nikkummenta wkoll. Jiena tliet poeżiji li għażilt, jiena Jasmine Sharples għal min ma jafnix, u tliet Jasmine Sharples U t-tliet poeżiji li għażilt jittrattaw is-solitudni f'Ruża Briffa. I mean, is-solitudni kienet xi ħaġa li kienet karatteristika tal-personalità introverta tiegħu u mod partikulari il għaliex mhux għax ma kienx iħobb jirrelata man-nies għax aħna nafu li kienlu qalbu tajba ħafna ġifieri, imma naħseb li n-natura tax-xogħol tiegħu peress li hu ħadem ma' nies li huma morda bil bil-lebra u anke morda tal-ġilda, u bata ħafna anke meta mar pereżempju l-Indja, Calcutta jistudja hemmhekk, ġie espost għar-realtà tal-mard, jiġifieri hu għal xi raġuni kien jgħaddi ħafna ħin jaħseb iktar milli kien bil-Maltin jlablab fil-vojt jiġifieri. U xtaqt nittratta dawn it-tliet poeżiji, waħda jisimha Waħdi, l-oħra hija Waħdi u Varjazzjoni. U l-waħda li ħa naqra issa, forsi mbagħad naqrahom iktar tard l-oħrajn, jisimha X-Xitan Jiżla. Jiġri jekk wieħed jifli jifli t-testi ta' ta' Rużar Briffa, pereżempju jagħmel referenza mhux l-arba' ġifieri għall-ġuf. Ġifieri u jiena naħseb jekk hemm post fejn inti veru tħossok waħdek, ma tkunx tewmi ovvjament, hija l-ġuf fejn inti qiegħed waħdek U m'għandek xejn iktar, fu tgħid li għandek l-ambjent ta' ommok, speċi, imma hu. Huwa l-iktar spazju protett. Huwa spazju protett u waħdu. Juża l-kelma diq u jirrimha ma' triq u fil-fatt fil-poeżija li ħa naqra, Ix-xita nieżla tfakkarni ħafna f'xena tal-, mill-film Les Misérables, hawn Les Misérables hawn on my own, fejn għandek l-attriċi bix-xita nieżla u qiegħed kanton ma' Eun waħidha u hawnhekk il-poeta Rużar Briffa fil-poeżija X-xita nieżla jiddeskrivi lilu nnifsu u l-pajsaġġ ta' xita ta' dieq nieżla, jiġifieri hu qiegħed immers f'dix-xita nieżla u xita ta' dieq u xita ta' xlokk. Jiġifieri hu mhux qed ifittex li jistkenn, jiġifieri għax jgħid li hu f'nofs ta' triq, jiġifieri hu jibqa' hemm, jiġifieri mhux ngħid kuntent imma qed jaċċetta d-dinja. Imma mbagħad fl-aħħar joffrilna twist, ma ngħidlek, pożittiva u jgħid li r-riħ dur u r-riħ li sa jdur jiġi mir-riħ fuq ħa jneħħi l-mard. Jiġifieri, ħa naqra issa wara li tajt naqra sfond għal dil-poeżija. Ix-xita nieżla. Ix-xita nieżla u nieżel ukoll id-dieq. U jiena waħdi, waħdi fin-nofs tat-triq. Xlokk li ma nħobbx jien. Għaliex għajjien. Ix-xogħol jidhirli twil, kemm twil, kemm twil. Ħolm mingħajr talf u xejn tibdil. Ix-xita nieżla, nieżla bil-mod. U jiena waħdi, waħdi bil-mod. Miexi fi triq bid-dieq. Imma għada riħ ieħor jonfħilna fuq l-art u għada riħ ieħor ikeċċi lill-mard. Ħa naqra, ħa naqra l-oħra. Skużawni imma l-vista tiegħi naqra batuta u barra l-vista batuta dawn naqra baxx, allura jekk neħel. U nitfaċċenti mhux postom, tanċet nara. Waħdi. Waħdi tlajt l-oljiet ħadrana. Waħdi nżilt qalb il-widien. Waħdi, waħdi, dejjem waħdi. L-ibħra fraqt mejjum ma' mkien. Ma ċħadt qatt is-sliem ta' ħbiebi imma s-sliem waqaf mat-triq. Għaliex ħadd ma ried jissokta? Kulħadd bih jagħmel id-dieq. Ħsibt għal żmien li l-imħabba se tressaqni lejn l-għan. Imma f'nofs it-triq imwegħra, birdet, bidlet mas-serħan. Waħdi kont x'ħin dehli l-hena għal xi żmien qed jersaq rajt. Ħadd ma qasam id-dieq miegħi, x'ħin jitbiegħed id-dehl rajt. Waħdi ksaħt x'infaqgħu fuqi ħa jegħlbuni s-sriep tan-nar, waħdi kont x'inrajt il-għarqa sew x'inħsibtni f'ġuf id-dar. Dejjem xtaqt li ma nkunx waħdi, dejjem xtaqt imħabba u ħbieb, imma ħadd ma ried jgħinni biex tal-għan insib il-bieb. Għad jien waħdi l-bieb insibu, nidħol minnu lejn il-għan, Waħdi nħoss il-ġenn tal-hena lili nfittex bla serħan. Jew għad waħdi l-bieb insibu u għax waħdi ma niflaħx? Għaliex nibża' illi waħdi dak li ħlomt jien ma narahx?
Il-bieraħ. Il-bieraħ kont imdejjaq, seftur ta' swied il-qalb. La sibt serħan fi ħsiebi, lanqas serħan fit-talb. Il-bieraħ kont imdejjaq, bla naf lanqas għaliex. Xi ħadd weġġagħli qalbi, ma nafx min kien u biex. Il-bieraħ kont imdejjaq u għaddieli ħsieb ħażin, ridt naqbeż minn fuq Hastings u mhux bid-dieq in-nin. Il-bieraħ kont imdejjaq fi knisja żgħira nħebejt. Fid-dlam u fis-skitejri d-dieq tal-ħajja nsejt. Stħajjiltni li f'ġuf ommi għall-kenn u l-benna dħalt. U minn tant dmugħ u niket, jien sibt is-serħan f'salt.
Is-sittax kien l-anniversarju wkoll, ġifieri huwa avveniment ukoll importanti illi din l-attività qiegħda organizzata eżatt f'dawn iż-żminijiet. U xtaqt allura anki, kellu jiġi Victor ukoll, imma ma setax minħabba t-temp. Biss Joe, illi sfortunatament ukoll ma setax jiġi minħabba problemi medikali, ħa ngħid hekk, kellu bat il-dokumenti ta' Victor ma' xi ħadd. Eh, prosi. Or, ġifieri, forsi naqraw daw l-ewwel u mbagħad niġu għall-poeżija, inti inti għidli kif tħossok aħjar. Għax Victor kiteb xi affarijiet, il-legami li kellu Rużar ma' anki ma' Sda Stretta, hux hekk? Prosi. Eżatt, eżatt. Allura mbagħad niġu wkoll nerġgħu għall-poeżija. Ovvjament min jixtieq jgħid xi kumment iktar ikun. Nitkellmu fuq Vito Fenech. Yes, yes, ovvjament. X'għad jiena? Skużani. Qabel tibda, min jixtieq ftit inbid, għax il-kessra.

Issa mhux interview il-qarrejja. Minuta li Yes, Mela, Victor qed jaqsam magħna xogħol li għadu mhux ippubblikat qed jaħdem fuq biċċa xogħol bħalissa. Bidu ġdid fil-belt, strada stretta. Id-dar żgħira u qadima, li n-nanniet tiegħi li tilfu darhom fl-aqwa tal-blitz kienu ngħataw fit-tarax ta' Strada Stretta, kienet tiġi fuq in-naħa ta' wara tal-knisja u l-kunvent ta' San Franġisk. Fis-skiet u l-kalma tal-għabex, konna nisimgħu l-patrijiet ikantaw l-għasar. Kienet roqgħa kwieta, fi triq li aktar 'l isfel kienet mimlija moviment, bi ġlied ta' spiss, kultant imdemmi, bejn Maltin u Baħrin, suldati Ingliżi, bil-pulizija lokali, magħżulin apposta, u dawk militari jintervjenu bil-lenbuba u jkaxkru l-Ingliżi fis-sakra sewda lejn iċ-ċip tal-Mainguard. Min kien jibda l-ġlied u min kellu raġun mhux dejjem kienu faċli tgħid, Imma naħseb li ma kienx fl-interess tal-Maltin li jnaffru l-kummerċ ta' kull xorta li kien sar isir fi strada stretta. U allura fuq xiex kienu joħolqu dal-kjassi il-militari on shore leave jekk mhux fuq il-favuri ta' xi barmaid jew sempliċiment għax l-alkoħol żejjed kien jitlagħlhom għal rashom u jitilfu kull sens ta' raġuni. Din it-triq dejqa fil-qalba tal-belt minn dejjem kellha storja. Jingħad li kien hawn li l-kavallieri kienu jiddwellaw biex isolvu differenzi personali. Ħafna drabi fuq xantużi u żeffiena barranin, bogħod minn għajnejn il-Gran Mastru u l-Inkwiżitur, li f'xi każi wkoll kellhom il-korteżani favoriti tagħhom. Uħud minn dawn ir-rakkonti ta' passjoni u tbaħħrit Ktieb kiteb dwarhom Giovanni Bonello f'għadd ta' artikoli riċerkati li wara nġabru f'sensiela volumi mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Inċidenti ta' din ix-xorta jidhru wkoll fit-tritku Malta, Three Collections of Tales and Narratives, 2001 u 2003, maħruġ mill-Fondazzjoni Edward Debono, Malta, b'kitba ta' Robert Attard u illustrazzjonijiet ta' Kenneth Zammitta Bona. Fl-aħħar gwerra, dik il-parti ta' triq parallela magħha, Old Bakery Street, magħrufa wkoll bħala Strada Forni minħabba li darba kienet tħaddan il-fran tal-Ordni, kienet saret borż ġebel tul niżla ta' żewġ blokki, mill-Berġa ta' Franza, f'ras in-niżla, sa ħdejn il-knisja ta' Santu Wistin, li, għad li ntlaqtet sew, ma ġġarfitx għalkollox. In-nanniet baqgħu dejjem tal-fehma li dik seħħet bl-interċessjoni ta' Santa Rita, li kienu ferm devoti tagħha. Anki l-blokk ta' quddiem il-knisja, fejn kien hemm il-maħżen u l-ħwienet tal-antikitajiet ta' Ġinġel Littlejohn, sar terrapien. Meta ttella' l-blokk bini ġdid li ssejjaħ Vincenti Buildings, appartamenti mlaqqmin tal-puliti, fejn kien joqgħod il-poeta Rużar Briffa, dan qasam strada stretta fi tnejn. In-naħa ta' fuq, djar u uffiċini, u n-naħa t'isfel, ristoranti u ħwienet tax-xorb miżgħuda l-għaba ta' twisti li qatt ma naqsu minn parruċċani jfittxu l-labra, card tricksters, bejjiegħa tal-arloġġi tal-id u l-barmaids ta' kull età, saħansitra uħud mingħajr taħt l-età li bħala priża Imfittxija kienu jitrawmu kultant mill-istess sidien jew ġenituri tal-ħanut mingħajr il-permess meħtieġ mill-uffiċċju tal-kontroll. Dawn kollha kienu jdawru l-ekonomija sewda tal-lokal. Imma skont George Cini fil-ktieb tiegħu Strada Stretta, it-triq li darba xegħlet il-belt, 2010, l-aktar imħallsin tajjeb kienu l-mużiċisti, li kienu jagħmlu hemel flus. Insomma, Strada Stretta kienet il-Mekka ta' kull min għall-għajxien kellu jiddependi mill-flotta fil-port. Madankollu, meta wara l-mewt t'ommi tlaqt mill-Ħamrun u mort noqgħod il-Belt man-nanniet, l-aqwa era ta' Strada Stretta kienet diġà għaddiet. Kien hemm żmien meta t-triq kellha għadd ta' dancehalls fejn artisti tal-kabarè, Maltin u barranin, kellhom patronaġġ qawwi. Bosta minnhom kienu jaħdmu b'timetable bejn Stradastretta u Balzunetta fil-Furjana. Dak il-kwartier li għal snin twal omm Oliver Friggieri baqgħet twissih biex idawwar wiċċu meta jgħaddi minn hemm. Ma skantajtx meta qalili, għax niftakar li bosta kienu l-Maltin li malli jaslu l-kantuniera ma' Triq Santa Luċija, kienu jfittxu jiksru 'l fuq jew 'l isfel. Basta mhux dritt fil-qalba ta' Stradastretta. Min għax jibża'? Min għax jitkaża? Min għax jiddejjaq li xi ħadd jarah f'dawk l-inħawi? Illum Strada Stretta, kif kont nafha jien, għaddejja minn bidla fundementali, bidla naturali imposta mill-mogħdija taż-żmien. Bidla li nistgħu nsejħulha r-raxximent ta' triq storika.

ċerti aspetti kellna nbiddluhom. Jiġifieri kellna vjolinista, kellna l-klerdio, il-mezzosopran, illi għamilna esperiment sabiħ li rriħersjaw ċerti versi ta' Ruża r-Rilfa. U Emel fuq il-pjanu, li rriħersjajna minna ġimgħa nirriħersjaw ċerti affarijiet, kollha mardu. So, nagħmel apoloġija li, li, imma xorta qed nieħu gost, jiġifieri ma kif se, kif semmejt il-vjolin ftakart.
Vjolin marid. Vjolin f'idejn il-pupletku fidju it-triq tal-baħrin. Mar-radi min qiegħed idoqqu. Bla ħlewwa l-ażmatku vjolin. Min jitfa' xi solt għax ħanin. L-oħrajn jitkellmu ħażin. Maestro Clemente de Montereal, il-prim fost il-primi vjolini tar-Rjal. Ir-Re Edwardu Seba' kien ħadlu b'idejh. Mhux għaċ-ċalolita, biss it-tluxoftejh. Illum, Klement vjolinista fi Triq il-Baħrin, Klement il-Pupletku iħanxar vjolin.
Le, ġast għax jiena din malli rajta għadda film qisu minn qudiem għajnejja, tant smajna fuq strada stretta imma x'mexx hawnhekk imma it-tbaħħrit, id-divertiment, però mbagħad taqa' traġedja kollha tal-vjolin marid u tal-vjolinista, qisu l-attitudni tan-nies lejh inbidlet, qisu ma jiswa għal xejn.
Ħaġa oħra li fakkartni waqt li qed ngħid fuq it-traġedja li kiteb Victor rigward id-duelli. Iva. Illi hawnhekk hawn ukoll engraved mal-ġebel, slalom,

Jekk wieħed iħares lejn il-poeżija, u fil-fatt hemm varjazzjoni tagħha li l-poeżija, darba minnhom, tħoddlu b'idejh dik x'isimha u fl-oħra, u fl-oħra, l-oħra b'isitu, fl-oħra b'isitu. Hemm referenza, rajt, milli rajt, ħafna referenza għall-kelma idejn, idejn, isemmiha xi erba' darbiet fil-poeżija, ġifieri. U hija xi ħaġa li timpressjonak għaliex vjolinista, X'jagħmlu vjolinista, ħa ngħidlek. Idu, subgħajh, l-aġilità, d-desterità, ġifieri. U dik spiċċat. U fil-fatt mhux hu qed idoqq, imma l-vjolin li qed jitħanxar. Il-vjolin hu marid. Fil-fatt hekk jisimek, Missier, żball, il-vjolin marid. Jiġifieri. U din riflessjoni tal-kelma, referenza għall-kelma idejn hija xi ħaġa f'waħda mill-varjazzjonijiet veru evidenti. U ma nafx, forsi kif kien hawn mużiċista. Bil-mod, minħabba r-rikordi, taf. Forsi kif kien hawn mużiċista iktar jista' jikkonferma. Meta l-injam jibda jmur tal-vjolin jgħidu li qed jimrad. Qed jimrad, eh. U hemm daqsxejn, hu kien tabib, għandu x'jaqsam mal-mard. Żgur, eh. Kumment sabiħ. Mhux l-artist marad. Mhux l-artist, il-vjolin ukoll kien marid. Fakkar il-kummenti tagħkom fakkruna ħafna f'poeżija mhux se nidħlu ġifieri ovvjament ta' Pushkin, Mozart u Salieri. Għax waħda mill-bażi tal-leġġenda ħngħidulek li tista' tkun vera ta' Mozart u Salieri hija l-poeżija ta' Pushkin fejn fit-tieni parti tal għax hija poeżija twila Proprjament Mozart jistieden vjolinista illi iterter qiegħed biex biex idoqq u Salieri ma jistax jifhem kif Mozart għażel lil dan il-vjolinista li ma jistax idoqq bħala il-kumir tiegħu fil-mużika u hemm djalogu bejn Mozart u Salieri fejn Mozart qed jispjega għaliex il-mużika sublimi minn dan il Marit tista' toħroġ biss. Fakkartuni ħafna f'din il-poeżija ta' Pushkin. Issa, skużani, Jesmond inti? I'm sorry, I'm sorry. Minu ġeż? Eh, yes, yes, eh, għandi problemi kbar. Issa xtaqt naqra xi ħaġa ma nerġgħu niġu għal Victor, ma jimpurtax. Għax Poeta ieħor favurit ħafna tiegħi minħabba raġunijiet li kif ħa taraw ovvji, huwa Carmel Attard li m'għadux magħna. U xtaqt, u ħloqt xi ħaġa żgħira, qisu collage bejn it-tnejn. Ovvjament mhux se nieqaf biex nispjega fejn hu wieħed u fejn hu l-ieħor, u xtaqt naqra ftit biċċiet mit-tnejn. Imma ppruvajt noħloq qisha ħaġa waħda. Eh, minuta. It-tnejn, isti ma sax naħdem. Tfajla toħlomx għax il-ħolm tal-ħajja bil-wisq iqarraq u malajr jintem. U kemm mifira din il-ħolma tagħna li turi kollox moni bwartu żar. U jekk qatt tfajla qatt jiġrilek bħali, ejjandi tfajla tkun imsejkna bħali. U bħali ejjandi biex inħobb lilek bħal ma ħabbejt qatt Int ittamajt li jiena ngħidlek iva, iżda kif nista' lilek nittradik meta jien naf li int ħabbejtni sewwa u ħassejt li kliemi forsi qed jgħennik? Tfajla toħlomx, kitiblek Rużar Briffa, li għandna qabbli l-ħolma fiergħa tiegħek. Il-ħolma ġġegħlek tinsa kull m'hu veru u lili ġġegħlni nibqa' noħlom miegħek. Int qiegħda l-Ingilterra u fl-art ta' Malta jien. Għalkemm hawnhekk minduda ninsabu t-tnejn flimkien. Għalkemm bi mħabba sħiħa ninsabu marbutin, il-ħsieb għajjur illejla jridna mifrudin. Issa li tlaqt minn qalbi tari l-hena u sfajtha jien ma naf nitferraħ b'xejn. Inqejjes ħiemet it-triqat waħdiena mingħajr ma nfittex qatt 'il fejn u mnejn. Dak kienu Provajt ngħaqqad ftit żewġ poieti favoriti tiegħi. Victoria.
Se naqra Għanja. Għoġbitni ħafna bħala poeżija għax poeżija kollha tama u għal min hu pessimist bħali tgħin ħafna għalkemm naħseb il-pessimisti huma nies ta' ħafna tama. Jiġifieri ma nafx hekk hux self-fulfilling prophecy jew poeżija ta' kuraġġ din. Tibża' xejn. La jisbaħ għada ġuf il-ġnien jitqal bil-ward. Għat-tgħanniq ta' xmejxa sħuna, togħxa blana, msaħħra l-art. Terġa' s-siffa tar-rebbiegħa, tbus bir-rogħda u ċ-ċilqiegħa. La tibżax, la isbaħ għada fuq għajnejk jinxef id-dmugħ. Mat-tfajliet fin-namra tgħanni ta' ferħ ġdid ġol-qalb il-ftuħ. Fuq xofftejk terġa' tbissima, u għall-li ġej l-isbaħ tislima. Tibża' xejn, it-tama f'għada, għada s-sbejjaħ fuq is-sbieħ. Għada l-ħolm, għada l-imħabba, l-ikrah għada jsir sabiħ. La tibkix, Dorina tiegħi, għada tkun imgħanqa miegħi. Ġesma jitqattel għandek għandek oħra. Waħdi. Il-kelma waħdi Rużar Briffa juża ħafna drabi b'mod litaniku u jħobb jispustja Ġieli waħda, vers waħidha, il-kelma waħdi jagħmilha verso għaliha waħdu. Waħdi, varjazzjoni. Waħdi tlajt l-għoljiet xemxija taż-żorija, ħadd ma qalli x'għandi nsib, bogħod jew qrib. Waħdi sibtha l-lema tiegħi dakinhar li tgħannqet miegħi s-sbuħija. Lejl u nhar, Ġunju, Frar, Kollha xorta minn għalija, Basta l-ħajja dejjem ħajja, Hekk għaddew, leħħu, intfew, L-isbaħ snin minn ġu f'dinja irridija, Misruqin. Ma fil-ħarba ta' snin twal, Bidlu d-dwal, Kollox jagħti fis-sew din, aktar x'tinsa l-lewn ewlien. Ma' sbuħija għadha miegħi, taqsam ferħ u dwejjaq tiegħi. Għadni dejjem, dejjem jien, anke jekk kiebi u għajjien. Il-poeta taż-żorija, il-poeta taż-sbuħija.
Ah, jien għazit pozi oħra, pero kont għadni ma qrajtix għax hija pjuttost differenti minn dak li li konna qed nisimgħu, sa speċi mhix poezija personali. Kull poezija, kull kitba hija personali, imma l-attenzjoni ewlenija tagħha mhix lejn lejn il-poeta nissu speċi. Di jisimha poppies. Kemm ħmajra minn ġufek jaf jandra titnissel is-sbejħa peprina. B'kemm hena titbewwes max-xmejxa u tiżfen ma' nifsek, ja riħ. Mhux hekk int fil-ħolma kont dhertli, imma imtaqqla bis-siġar sewdieni. Imma tfawwar bis-slaleb imnaqqxa, imma ħiemda bħal art il-mistrieħ. Mhux hekk, imma mnikkta kont ħlomtok, imnikkta bid-dwejjaq ta' qalbna, ah Fjandra, ja Fjandra sabiħa. Demm ħutna, kif tista' tinsih? Dlonk triegħed ma' kliemi l-ward aħmar. Xi ħaġa bejniethom intqalet. U twassal f'widnejja maż-żiffa fil-ħemda tas-sikta dal-kliem. Mill-qalba ta' qalbna żagħżugħa titwieled il-ħmajra peprina. Mill-għanja ta' qalbna ferrieħa tax-xmejxa tmur tkattar is-sliem. Għax qalbna għadha ħajja bħal dari. Bħal dari għadha tħobb is-sbuħija, mhix mejta, biss rieqda tistenna, tistenna tan-nagħas jiġi t-tmiem. Naħseb li l-problema il-problema ta' daw ta' din poeżija hija li tibqa' li tibqa' dejjem attwali li il-mewt u l-gwerer u l-vjolenza bejn il-bnedmin jibqgħu sfortunatament dejjem dejjem attwali, jibqgħu dejjem xi ħaġa li jridu jikbu fuqhom il-kittieba il-bnedmin mhux biss ma jitgħallmux mill-istorja u l-istorja mhux biss tirrepeti ruħha, imma naħseb il-bnedmin iħobbu iħobbu jxommu r-riħa tad-demm ta' ħaddieħor u. Speċjalment minn hawn ftit snin iktar illum. Dejjem, dejjem, jiġifieri aħna nħarsu lura lejn l-istorja u naraw ħruxijiet kbar u u nitnikktu meta nħarsu lejn ix-xeni speċjalment li tippreżentalna Hollywood, jippreżentalna Hollywood b'entużjażmu kbir. Imma l-verità hi li m'għandniex bżonn, m'għandniex ma tantx għandna bżonn Hollywoods biex biex naraw dak li qed jirrakkonta Rusar Briffa hawnhekk. Naħseb jien b'dieqa kbira speċi il-ħafna wċuħ tal-peprina, l-peprina sabiħa, ma l-peprina tar-riħa tad-dem, insomma ngħidilha jien.
Fl-aħħar ta' tminijiet, tmeninijiet, Ġewni sitwazzjonijiet li nkun xbajt minn kollox, ġifieri sitwazzjoni li anki qiegħed fiha f'dawn il-mumenti. U kont ktibt fuljett modest ħafna, imma użajt irrużar b'riffa bħala bażi ta' attakk enormi kontra Malta pajjiżi, ġifieri għax tant kont xbajt illi Ħriġt il-frustrazzjoni tiegħi fi ftit versi, imma l-bażi tagħhom kienu kont użajt, abbużajt nista' ngħid, nirruża l-briffa, u xtaqt naqra biċċa żgħira ta' biex forsi intikom idea kif irruża l-briffa influwenzani mhux biss mil-lat personali emozzjonali, imma anki mil-lat tista' tgħid, ħa ngħidulu hekk, mill-iktar sens vag, open hawn, miftuħ, ta' politika. U l-kotra qamet f'daqqa. Eh, skużawni, skużawni, rrid nispjega ħaġa żgħira, ma nafx, ma nafx kemm tafu x-xogħlijiet ta' Norbert Attard, il-litografija. Dak kien għamel serje immens interessanti fit-tmeninijiet fejn qed juri pajsaġġi Maltin imma kienu litografija. fejn il-fortizzi tagħna u l-Maltin kollha dawn il-persunaġġi imma qisna nemel madwar madwar dawn il-fortizzi. Dak huwa ftit importanti għax inkella sentenza minn hawn ma tiftihamx. Il-kotra qamet u f'daqqa għajtet u t-tikek Norbertjani ngħaqdu u b'għajta waħda u reġgħet għajtet, Jien Maltija, u b'għajta waħda b'leħen wieħed u l-kotra għannit f'daqqa, U bħal full stop sħiħa b'leħen wieħed wersqet Jien Maltija. Ovvjament ir-relazzjoni bejn iż-żewġ naħseb hija ċara. Min hawn kontribuzzjoni oħra? Jekk jogħġob. Anki minn dawk li hawn preżenti. Jew xi kummenti fuq Rosa Briffa kif influwenzana? Hekk jogħġbok. Merci. Għoġbitni l-bieraħ nisimgħu. Anke hekk jogħġbok. Għoġbitni l-poeżija l-bieraħ u għad eżatt il-kontra ta' The Beatles yesterday għax dawk kienu bla inkwiet yesterday u dak il-bieraħ kellu dwejjaq.

Speċi x'hemm fih dal-poeta imnikket riservat illi jagħmlu daqshekk li jiġbed tant il la għażt ngħid is-simpatija għax qisek qed titkellem fuq xi preżentatur ta' television li iġiegħel lin-nies iħossu dak li qed iħossu li qed iħossu b'xi mod. Naħseb waħda mill-affarijiet jien u kont qed naħseb fuqha jien u nisma' lil sħabi jaqraw hija l-mużikalità tal-versi tiegħu, ir-ritmu tiegħu. Ma mhux hu biss għandu ritmu, mbagħad ovvjament hemm fatturi oħrajn, imma naħseb l-istejjer qarwenin li jirrakkonta il- Il, anki l-fatt, per eżempju, dik il-poeżija impressjonatni, l-istess waħda fil-fatt li semmejt inti, meta jgħid li speċi, mhux, mhux biss jagħti ħjiel ta' suwiċidju, ta' xewqa ta' suwiċidju, imma jgħid ridt immur naqbeż minn fuq Hastings. Nimmaġina li ma, ma, ma ntlaqatx tajjeb ħafna dik l-idea speċi fi żmienu u naħseb anki llum kważi ma, X'hemm fih illi jiġbidna tant l-għerq lilna lkoll? Xtaqt illi forsi issa nispera li anki jkun hemm oħrajn. Imma d-domanda tiegħek nħossha ħafna qrib. L-openness, it-trasparenza, jien ma nħoss distakk meta qed ikellimni, ħa ngħidha hekk b'mod modest, Rosa Briffa, Ma nħoss distanza. Issa int semmejt ħaġa immens importanti li nħossha jien, li hija r-ritmu. L-imħabba tiegħi li għandi lejn Rosa Briffa qiegħda wkoll ibbażata li meta naqra, għax jien il-poeżija ma b'rispett lejn kulħadd ovvjament, ma narahiex ħaġa ta' qari, hija ħaġa għalija hija ħaġa tal-udiit. Irrid nismagħha, mhux nismagħha minn ġewwa. Trid tingħad. U Fruit Abriffa nħossu ħafna r-ritmu hi personali. Ara mill-ewwel ħa ninġibed u mill-ewwel ħa jġegħelni iktar nidħol f'dettall f'dak li hu qed jgħid. Meta mbagħad il-kontenut li hu bbażat fuq ritmu li qed inħoss jien, li qed nħossu ħafna, allura l-kontenut ħa jiġi iktar ċar meta m'hemmx dik id-distanza Mhux qed jaħbi, kif għedt int, is-suwiċidju. Issa inti għedt ħaġa oħra li hemm oħrajn ukoll li għandhom ritmu, imma r-ritmu ta' Rużar għalija personali nħossu immens intimu miegħi, anki jekk nista' noqgħod sejjer hekk ġurnat il-mitt tiegħu. U mbagħad hemm il-kontenut li nara trasparenti immens. Ġesma. Sakar, ġest, ġismek, sejjer. Din hi mistoqsija li jiena saqsejtha ħafna drabi lili nnifsi għaliex Lużar Briffa huwa daqshekk ħa ngħidlek magħruf u u f'ċertu s- maħb- u- u- u- Maħbub. L-ewwel nett qatt ma kellu ossessjoni bih innifsu Li jrid ikun il-poeta, bħalma forsi seta' kellhom poeti oħrajn li riedu speċi jistabbilixxu ruħhom parti mal-kanoni, ħa ngħidlek, tal-letteratura pubblikata. Tant hu hekk li li li l-ewwel xogħol tiegħu ħarġu veru tard, la naf kellu 54 sena, lanqas naf 56 sena, jiġifieri veru tard. Jiġifieri hu kien jippubblika għax kien jikteb fil-leħen il-Malti, pereżempju, diversi, għandu diversi poeżiji, imma qatt ma fittex li jkollu, ħa ngħid hekk, antoloġiji tiegħu u kotba tiegħu. Fil-fatt jekk tara l-kitbiet kollha tiegħu, barra xi xogħlijiet li għandu bit-Taljan, jiġifieri, mhumiex daqshekk voluminużi. Ma kienx jiddejjaq, per eżempju, li f'mumenti ta' ħajtu meta kien veru għaddej minn mumenti diffiċli, per eżempju, bħal meta mittitlu l-ewwel mara jew, per eżempju, meta kien hemm il-pesta fil-1936, Kuntrarju għal dak li jgħid li kultant il-poeżija tiegħu hija ħarba, escapism. Fil-verità, hemmhekk tant kien trawmatizzat li lanqas seta' jiġi spirat biex ikun jista' jikteb. Fil-fatt meta mar l-Indja, pereżempju, iż-żmien li għamel hemm, kulma kiteb xi ftit vruż żgħar. Jiġifieri qisha l-Muża ħa ngħidlek mietet. Imma fil-verità hu qatt ma ried ried ikun ħa ngħidlek jistabbilixxi lilu nnifsu bħala poeta ħa ngħidlek idolu għal-letteratura Maltija. Fil-fatt, anke jekk tara l-kitbiet tiegħu, pereżempju, jiktibhom fuq biċċiet tal-karti u pakkett ta' sigaretti li ma kinux sigaretti li kien ipejjep ma' xi mija kuljum, jiġifieri li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw biex kienu l-kawża għalfejn miet, bil-kanser tal-larynx. Jiġifieri u hija ħasra għaliex veru miet f'età żgħira. Jiġifieri naħseb il-tifsir l-idea tiegħi għalfejn hu daqshekk popolari għaliex barra r-ritmu huwa poeta aċċessibbli ħafna. Ma narahx astratt u immedjat. Jiġifieri jiena li għaddej minn problema f'ħajti, naqra poeżija u nista' nidentifika immedjatament magħha u din l-immedjatezza ngħidlek tal-qari ta' Rużar Briffa jagħmlu relevanti għal min jaqrah matul iż-żmien kollu għax din hija l-esperjenza umana, dan huwa l-frott tat-tiġrib uman tal-awtur Huwa minħabba f'hekk naħseb li jappella għan-nies għaliex hemm fihom jaqraw li jaraw lilhom infushom u allura iħobbuh ir-Ruż Arbiffa għax hemm l-umaniżmu tiegħu, hemm l-onestà tiegħu, jiġifieri ir-rettitudni tal-karattru tiegħu, jiġifieri u hemm il-verità, is-sbuħija u l-verità u l-onestà tiegħu u allura min iħobb il-letteratura u min iħobb il-ħajja jista' jaqra f'Ruż Arbiffa. anke meta jagħmel allużjonijiet għas-suwiċidju, jiġifieri dawn huma ftit u ħfief, imma ħafna drabi fil-poeżija tiegħu, fit-truf tal-poeżija tiegħu ikun hemm mumenti epifaniċi, ħa ngħidilhom hekk, fejn fejn tara t-tama u l-ottimiżmu, ħa ngħid hekk. U allura dawn huma l-esperjenzi tal-bnedmin u ħafna minn, inkluż jiena l-ewwel wieħed, meta aqrahom, Hekk, ħalluni nimxi 'l quddiem u jispirawni anke fil-kitbiet tiegħi stess, jiġifieri ħafna drabi.
Naħseb jien li ma nafux daqshekk mill-viċin, l-ewwel ħaġa li laqtitni kienet ċertu element ta' ħlewwa, ċertu softness, li forsi tiġbidni lejh, li speċi bla ma trid ikun qed jikteb fuq xiex ikun qed jikteb jekk hemm il-ħlewwa qed tiġbdek il-ħlewwa ħlewwa speċi u dik għandu element qawwi fiha naħseb almenu fit-tliet poeżiji li għażilt jiena ħassejthom fit-tlieta li huma anki f'xi ħaġa bħal mill-ġdid poeta li tista' Tinstema' naqra narċisista anke bħala isem tipo mill-ġdid poeta, taf kif, imma mhijiex, vera ħelwa fil-verità. Naħseb diffiċli biex toħroġ ċertu ħlewwa minn dawk it-tip ta' elementi. U int tridha?
Hekk jogħġbok li marx. Jiena ma lħaqtux il-rużar b'riffa, imma missieri kien idaħħalhom li ġew idnejja. Kidemi tanbar u ddiben in-niħa norqod kont nismagħha kull filgħaxija. U l-istorja tat-tabib li kien qed jaħdem mal-lebbrużi, imma meta kbirt u mbagħad u bdejt naqra, bdejt nifhimhom b'mod ieħor. Biż-żmien li kelli jiena. U vera kif qalet Victoria hemm ċertu ħlewwa. Dak it-tabib li ma tibżax minnu mhux bħal meta konna żgħar. Imma tabib li qisu qed tħossha wisq fuqu l-mard tal-pazjenti tiegħu. Qisu wisq toqol. Mhux qed jitfaħħu minna fuqna, ta, ġifieri, imma ma tista' tagħmel xejn, ċerta mard sa x'tagħmel xejn. Dik, u iktar ma tikber u mbagħad tibda tifhimhom mod ieħor.
Jiena nixtieq nirrispondi lill-lady li barra l-affarijiet ovvjament sbieħ immens li qed ngħidu, Hemm ukoll Adrian u hu ħbieb tiegħi. Is-senswalità li ma jibżax joħroġha ċarissima ħafna. Mhux biss li jibki, anki s-senswalità sesswali wkoll. Illi anki f'Dun Karm, ħa ngħidlek sa ċertu punt, qiegħda f'Dun Karm qiegħda iktar fuq livell nista' ngħidilha skużawni ngħidha transindentali ħa ngħid hekk. Imma f'Trużar qiegħda sfaċċatament. U hawn xtaqt anki nerġa' nġib il-Karmela Attard. Il-poeżija tiegħu X'Off Tgħid, li hu jibbaża fuq Rużann Riffa. Din poeżija ta' Carmel Attard imma qed jikkwota lil Rużann Riffa. X'Off Tgħid l-akbar ġmiel tiegħek u għajnejk fihom seħer il-poeżija ta' Rużann Riffa. U jien ħabbejt X'Off Tgħidk, ħabbejt lil wiċċek, ħabbejtek kollok kemm inti, minn fuq s'isfel, kif tnissel fija u f'moħħi seħer kitbet il-versi u kif tqanqal qalbi żnied l-imħabba. U meta naqra r-Rużar Briffa, inħossu dak li qed jgħid Carmel ukoll, anki f'dak il-żewġ poeżiji li qrajt jien. U dik tiġbidni ħafna lejha. Mingħajr ma hemm, Ġesmet qal ħafna tajjeb, l-immedjatezza tiegħu, li m'hemmx barriera. Xi ħadd. Mhux il-poeta. Naqra l-ewwel poeżija li qrajt. L-ewwel?
Hija xi waħda. Kollha. L-ewwel waħda. Stajna nibqgħu mifrudin imxenqin għall-imħabba li xħin qalb sabet lill-oħra bdiet titrabba. Setgħu s-snin igerrbu fuqna u bħal għanja bla mismugħa, il-ħajja tnin. Imma ltqajna, imma tħabbejna, minn għajnejna qrajna l-fehma ta' xulxin ferħanin, xrara nar m'oħra żewwiġna u bil-ġamra li kebbisna ssaħħaħna donnu b'sarna kemm riħ kiesaħ se jreżżaħna għall-li ġej. Imma għal xejn qamu l-irwiefen bi ħruxija u sqawwija għax il-ġamra ma tintefa' b'ebda kesħa, b'ebda resħa. Għalkemm ġensek ġens barrani, barranija l-kelma tiegħek, għalkemm lewni le ma jixbah il-lewn sbejjaħ tal-wiċċ tiegħek, sħiħ tħabbejna, u fir-rabta ta' mħabbitna dlonk insejna x'kien jifridna. Fakkritunna n-nies, in-nies ħajjiena, b'ebda ħniena għafset fuqna għax riditna mifrudin, minn xulxin, minn xulxin, min se jbegħdna la ninħabbu, hekk kif qiegħda ġewwa jdejja fuq ħaddejja dawk ħaddejk lejk inħares u nitgħaxxaq, Naħlef sewwa li ma tbegħedna ebda tnewwa, ma jberridna l-akbar sqem, ma jifridna ebda sehem. Kemm ninħabbu! Hekk, imbegħda minn xulxin, stajna nibqgħu mifrudin, imma kellna żgur niltaqgħu għal xulxin, sa mill-ewwel maħturin. Ma setax il-mewġ ibegħedna. Kif se tregħedna l-ħruxija ta' madwarna, kif tifridna minn xulxin? Kumment tiegħek, tista' tgħidilna kumment? Ma ġara li ngħid inqas. L-ewwel darba qisni qed nismaha, ma tantx nista' nikkummenta. U x'isimha? Lilna Mrata jisimha.
Imħabba xi ħadd barrani.
Hawn jistgħu jgħinuna Bernard forsi.

Anke minn dak li smajt li nixtieq ngħaddi kumment ġenerali fuq il-poetiċità ta' Rużar Briffa. Ġeneralment meta nsemmu poeżija mmorru għal xogħol wieħed, tnejn, niftakru ftit xbigħat u jista' jkun illi ninsew dak li jiġbidna lejhom. Kien hemm kumment iktar kmieni x'jagħmel lil Rużar Briffa aktar milli popolari, jiena ngħid bniedem li estetizza l-umanità. Jiġifieri l-affarijiet kollha li l-bniedem jipprova jaħrab minnhom, hu fihom sab poetiċità. Il-vjolin huwa marid, l-għollieq li jieħu lill-Madonna huwa mmarrat musfari, Il-ħarruba fi Quo Vadis li tara iktar 'il bogħod u għandha dak li bl-Ingliż ngħidulu l-high moral ground, qiegħda fuq għolja mhux għal xejn. Mhux bħal ħutha, il-siġar l-oħra fil-wied, tara fil bogħod u tara id-difetti umani. Imma l-ħarruba hija magħtuba bis-snin u hija weħidha, jiġifieri għandha forom oħra ta' debbolizza umana. U anki mill-poeżiji li smajna, Speċjalment dawk il-mumenti, fl-opinjoni tiegħi, verament interessanti meta Rużar Briffa jgħaqqad is-sabiħ mad-diq. U anke meta jgħid mhi ġdiet poeta u qed qed ngħanni, wara ftit u bkejt. Jiġifieri kontinwament il-poetiċità tiegħu ħierġa mill-elementi kollha li l-bniedem normalment jaħrab minnhom. U naħseb il-kapulavur tiegħu, speċjalment fil-perjodu romantiku, li aħna, forsi b'miskonċett, norbtu mal-idealizzazzjoni, mal-pajsaġġ perfett, ma' kollox sabiħ, f'mument romantiku bħal dak, hu ħareġ il-poeżija mill-mard mill-solitudni, mill-metamorfosi, għandu poeżija metamorfosi inevitabbli tal-bniedem, jiġifieri bniedem li anki jekk qiegħed u jaqaf ma qed jagħmel xejn xorta qed jiċċaqlaq temporalment qed jinbidel. Rużarb ifakkirlu ħafna das-sens għandu poeżiji. U allura bilfors jiġbdek il għaliex rarament tara dil-ħila li l-iktar affarijiet li forsi lilek jumiljawk isiru arti. Jiġifieri aħna meta meta pereżempju nħarsu lejn il-poeżija Vjolin Marit, ġeneralment ngħidu hija ara fejn spiċċa, spiċċa fi strada stretta u ara d-differenza. Imma t-titlu, jiġifieri d-dedikazzjoni tal-arti poetika hija lil Vjolin Marit. jiġifieri li l-estensjoni tal-marda umana sakemm tiġi mużika, imħanxra, kif qal Jesmond, imma li għal Rużar Briffa anki l-mużika, mhux il-poeżija biss, hi iktar ġenwina għax ħierġa direttament mill-mard. U naħseb hemm li niltaqgħu kollha kemm aħna inevitabbilment ma' Rużar Briffa. Il għaliex jekk m'aħna kollegi, ftit ilu ċċajtajt m'Adrian bil-kollega, jekk m'aħna kollegi f'xejn, f'xejn, forsi fil-karigi tagħna m'aħniex kollegi, forsi fil-livell soċjali tagħna m'aħniex kollegi, forsi fl-interessi tagħna m'aħniex kollegi, imma fil-mard il-bniedem huwa kollega tal-proxxmu tiegħu, irid u ma jridx. U naħseb, naħseb illi Rużal Briffa dik għarafha. li f'ċerta sens aħna kollegi f'ħaġa waħda, kollegi fid-diżastru li semma Adrian l-ewwel.
Bernard tirrefera għal li xtaq jestatizza l-mart. Fil-fatt it-tieni mara tiegħu l-UZ jiżilli jisimha. tirrakkonta kif hu xtaq isir bħala tabib dermatologu, ħa ngħid hekk. Xtaq li n-nies isiru isbaħ. U nixtieq nagħmel nagħti naqra background ta' x'inhu dal-mard tad-dermatoloġija għax illum jiġifieri jekk wieħed iħares lejn is-servizzi li għandna Mater Dei u jien ġej mis-settur tas-saħħa allura nista' nitkellem ċertu esperjenza. Id-Dipartiment tad-Dermatoloġija huwa l-iżgħar wieħed li hemm. Illum jekk tmur tara d-Dipartiment tal-Kardjoloġija għandna xi sitt set-ups. Imma llum id-Dipartiment tad-Dermatoloġija huwa fost l-iżgħar. Jiġifieri sa ftit ilu kellna sptar, Sir Paul Boffa, li kien dedikat kompletament għad-dermatoloġija. u dan juri kemm kienet importanti d-dermatoloġija fis-snin 20, 30 u wara, il għaliex id-dermatoloġija dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha, jiġifieri, u barra minn hekk kien hemm l-issue wkoll tal-lebra, jiġifieri kellna l-Isptar San Bartilmew fejn jiġifieri anke ħadem ukoll Rużar Briffa wkoll mal-lebrużi, kien anke ġieli kiel magħhom ukoll. tant kien iħossu empatetiku ħa ngħidlek mal-pazjenti tiegħu, tant kien iħossu ħaġa waħda magħhom jiġifieri. U l-mard tal-lebbra u l-mard tal-ġilda veru ikrah, fis-sens jekk ikollok ċertu mard tal-ġilda jaf jisfigurak, jaf jaf inti titlef biċċiet minn ġismek, minn imnieħrek, u allura estetikament il-persuna tikrih. U waħda mir-raġunijiet li ssemmi t-tieni mara tiegħu tgħid li hu xtaq isir tabib tad-dermatoloġija għaliex xta' jkun strument biex isebbaħ lin-nies. Jiġifieri ruża l-briffa barra mill-fatt li jestetizza l-mard u l-esperjenzi tagħna kif qal Bernard jagħmilhom jidhru isbaħ ukoll, waħda mill-missjonijiet tiegħu bħala tabib dermatologu kien li n-nies isiru isbaħ. U dak iż-żmien kienet veru sfida kbira għaliex ma tantx kien hawn, tinsiex li meta mar jistudja ħa scholarship fid-dermatoloġija l-Ingilterra, ikun 1930 something, kien għadu qas biss ġie skopert il-peniċillina, jiġifieri l-mediċina kienet veru għadha lura u t-tipo ta' trattamenti li kien hawn għall-ġilda kien veru rudimentari u bażiku. U fil-fatt, illum ix-xjenza nbidlet u illum, kif għedt fil-bidu, ħa nerġa' nagħlaq, id-dipartiment ta' dermatoloġija għandu ftit sodod ġo għal Isptar Mater Dei. Jiġifieri, għal dak iż-żmien, Rużar Briffa ħass li kellu missjoni biex isebbaħ lin-nies ta' madwaru u li kien jaħdem magħhom.
Minix ġifiri wis mitħalla ta' Rożar briffaħ li meta kont studjajtu l-iskola. Aħna fi żmieni kien għall-low level tal-Malti. Imma niftakar li kien laqatni mal-ewwel ta' żagħżugħ li kont, 15-il sena, għaliex kellu element uman. Kellu element li tista' tara f'ċertu affarijiet li tkun għaddej anke bħala żagħżugħ li tkun qed tinbidel li tkun qed tara d-dinja b'mod differenti. Kellu wkoll ċertu solitudni wkoll fil-kitbiet tiegħu li bħala żagħżugħ tħosshom ukoll avolja tkun żmien li suppost imdawwar b'ħafna nies madwarek. U naħseb però l-iktar element li kien laqatni dak iż-żmien u llum li ġejt hawnhekk qed nerġa' niftakar, kien proprju l-element li semma wkoll Jesmond tal-empatija. Naħseb meta għandek persuna illi dak li qed jikteb qed tħossu vera, mhux bħal ċertu poeti oħra li forsi jiktbu differenti mhux għax huma ġifieri inqas jew dan imma jiktbu differenti, Rużar Briffa kien jolqot qisu tħossu fil-laħam il-ħaj ħa ngħidu hekk. Dik li nista' naħseb niftakar milli dana però llejla ħellejla qed niftakar ċertu elementi ta' dak iż-żmien, għadda naqra żmien. Hemm kummenti oħra?
Naħseb forsi nagħlqu ftit jekk m'hemmx kummenti oħra u ħadd ma xorob xejn. Li xtaqt nirringrazzja l kulħadd imma nixtieq nispiċċa b'togħma negattiva. Le għax ma nafx għaliex, ma rridx nagħmilha ta' prużuntuż imma anki hawn forsi jgħinni Adrian, forsi qed nessieġera xi ftit. Għax ma narax li għandna rispett qawwi lejn dawn in-nies. M'iniex ċert jekk għandix raġun. Jiġifieri m'għandhiex tkun ġlieda kbira nazzjonali biex nirrispettaw poeta bħal Rużar Briffa. M'għandhiex tkun ġlieda kbira biex id-dar fejn kien jgħix Dun Karm, hawn il-Belt, Strada Forni ma jkollhiex żibel mal-bieb. Ma nkunx nista' nifhem il-għala għandna problema biex infakkru Ruża Briffa fil-postijiet fejn kien jikteb il-poeżija. Ma nistax nifhem ir-raġuni għalhekk għad ħa nispiċċa b'togħma negattiva. Għax kieku hemm raġuni nista' nifhem. Imma qed nimlew ir-roundabouts bir-rubbish. Ġifri flus hemm. Jien nippreferi ma' roundabouts ikollna monumenti lejl tal-poeti tagħna. Allura ngħid imma possibbli li hija tant diffiċli biex dik id-dar żgħira dik xi kamra waħda fiha u jew tnejn hawn sa da forni ta' Dunkar. Di dar żgħira tal-gvern konna ngħidulha dak iż-żmien. illi kuljum għad tista' tmorru taraha. Anki fejn kien jgħix Rusa Bruffali, ok, ħa noqogħdu nagħmlu l-plakett kullumkien, għaliex le, min-naħa l-oħra. Jiena noħlom ftit, imma ħa noħlomha, u skużani ħa ndejjaqkom ftit. Jiena għamilt kont għadni iżgħar ħafna u kien hemm avventura madwarha li għamilt ħabib, qed nessiġera xi ftit, ma' Tonino Guerra, li kien, m'ilux miet, li kien il-scriptwriter ta' Fellini u poeta kbir Taljan, eh, Tonino Guerra. Jiġifieri il-films ta' Tarkovsky u ta' Fellini huma scripted minn Tonino Guerra. U b'avventura żgħira, ma nafx kif, iltqajt miegħu. U stidinni d-dar tiegħu, Pennabilli. fuq in-naħa tal-Adrijatiku, ġo muntanja, u nitla' hemm. U nsib villaġġ. Qisni dħalt Disneyland. Villaġġ Taljan żgħir. Kull triq, minflok jisimha Seda Forni t-triq, poeżija żgħira ta' Tonino Guerra. Dedikata lil xi kittieb Taljan. Jew inti ma tgħidx in noqgħod suda forni, trid tgħid dawk l-istrofi kollha li kitibt. Imma s-sbuħija enormi u kull triq xogħlijiet ta' Tonino Guerra għax kien ċeramista wkoll u kien skultur. Kull triq, ġifieri, kull triq għandha dis-sbuħija poetika, ġifieri dal-villaġġ biddlu Tonino Guerra u jsejjaħlu wkoll u issa sar famuż hekk, kellna billi saret famuż, bħala il-villaġġ tar-rwejjaħ minsija. Għalih l-irwejjaħ kienu r-rwejjaħ tal-poeti. Ara dejjem ngħid, Ovvjament ma sax nagħmlu xi ħaġa hekk hawn, imma għall-inqas ma nistgħux daw il-poeti tagħna li llum tant Iżda ħabbejna u nħobbu u nibqgħu sejrin u hemm oħrajn. Għalfejn għandha tkun ġlieda ma nistax nifhem. So ħa nieqaf hawn jien. Ciao. Grazzi. Thanks.